Dolo e kanisa maler matayo nyasi ah, wachopo mondo koso ok wachopo ma nyasi mane wang'eyo ni kwadok e piny kocha to nwang'e ni Raila Amolo Odinga makelo nyasi bondo ka wabiro e celebration ogwenyore Nyasaye oloko koro wabiro e nyasi mar Omolo Jabondo donge wamor koso ok wamor arawe nyinga koso pod an ka kik arawe nyinga ka arawe nyinga an okwaro maodgi gimomiyo akware en kama samoro wang'i rach ok ine Mama wa ochoko nyithinde te abiriyo obedo go piny ma kata kopo ni tho kawe to ng'e nyathine. Atiyo Kisumu, atiyo kod Nyakalondo mar Dala FM. Wabiro nikech osiep. Mulo jabondo ni ng'ama dhano kaachiel kod jaode ma Nyakubura. Ai, eh, anako puonjo mos. Wabiro mondo mi wamor kendo wanyier. Di mathoth wabedoga kuondegi mana ka nitiere chandruok. Donge? Kisumo.
Kanye ma loke dak gie sani. Atimo gik mopogre opogre. Bas wan nyaka oshiep Archbishop. Warado kode.
Wago kode mbaka to olamo nwa. Mano dok na ga odonge. Yo en osip na moloyi. Nyasaye ber. Seche duto. Nyasaye ber. Ah, an iluonga ni Felix Wuod Nyaboro. An wuod Alego kaka Katu. Gweng'wa iluonga ni Andoro Molo ka. Kana chopo kata ok ang'eyo Molo kata chala ma kana en Andoro Molo ka. Abiro ka nikech osiepna. Iluonge ni chuny nono wuod arusi. Ine chuny nono wuod arusi. Jaja onego bi mondo owere matin dung'e ng'a chuny nono ahinya. Bwana ni en osiepna, en pasta na, to Kisumu kucha to chalo nyaka babana. Sama waringo oko matin to kelo e line. Mm. Sama wadonjo e line ahinya, bedo bet kodwa kinde duto te. Reverend Morris Omolo Jabondo. Ang'eye maber, en ng'at ma nawinjo yalo ka kiwacho ni obed ng'at ma flexible Ndio. saa apar gachiel nyaka saa ang'wen Amen. asetim. Amen.
Awe ni wacho Kiswahili. Ok onyal. Mpaka kane ang'e Kiswahili da wacho ka but japuonjra mar Kiswahili noyudo accident sana ka. Onge ng'ama notony kanyo kata di. Mano dong' matin be ni e iya ka temo nagolo e dhoga to top ok unyal winjo. Adwa rwako CEO, the director mar Dear Life Media Wantiere kode kaendi nyako mar ambanya to ni e media. E Nyasaye oloso wa joka ma nikech omolo lamo nwa. Dak wache na ber. Yudo jo media modimbore mochunge bende jodolo kama dokta ni gawa go wiye na ng'e gi bete. Kawuono en odiechieng' mar mor, wadwoko ne Nyasaye erokamano Ne an tang' ne osiepe, wede, e duto ma ochopo ni chik. Mwaka huu ne nyasi mwaka huu ni eri. Nyasaye ber. Seche te. Seche te. Nyasaye ber kendo mane kite. An awacho ni Nyasaye ber, an janeno, seche te awuotho kode. Amen. Nyinga iluonga ni Masi Okuto, nyathi Katolo, ajalendo Kisumu, dalawa en Kano Katolo. Reverend Maurice en jahocho. Kaneno ka nyasi mare bedo successful odiochieng' ma kawuono nieri, tawinjo ka chunya opong' gi ilo, awinjo ka chunya opong' gi Yada kiwache na mena.
We go to you jeka mano min to. Itwanyo chokruok.
Awito baba na last year. Mama na nawito chon. Reverend Maurice en achiel kuom johocho mane ochung' koda. Waluongogi ni Counselors gi dho ngere. Amen.
Hoi makeli machiegni gi Nyasaye. Oh. An anyako pere to osiepe ga ng'eny. Mane momiyo ka wachopo kawuono ni eri to wachopo through osiep. E tijwa mar lendo ni eri warado gi ji mopogore opogore. Reverend Morris Omolo Wuod Bondo is one special person ma ng'ato ok nyal gombo lose. Mm. Welcoming us today.

Ah, onge wach in Jesu yeah. Atie Lolwe TV. Koro gik muneno ka moko biro neno e Lolwe TV. Koro Boris osiepna. Koro jogi ema kelo ga wuoyo ga mang'eny e loya. Ema winjo ka wacho ka wuo mang'eny. Gikwongo giwuoyo tabiro tawacho nyinga tatiek. Erokamano. Erokamano ne Jesu mar Lolwe TV. Dakupam ne Jesu. Ah, an katieko to awacho ni Pastor Muriso ok wanyal weyo mok wawach e lopu ka. Ramswa iwacho ni ket gimoro amora midwa timo e lwet ng'a. Nyasaye. Eka ginidhi Maber. Omolo Jabondo timo mano kendo chungo. Kochopo Sunday bende the same. Omiyo wach be gi mar Jehova Nyasaye. Ng'at machal kamano dong' Nyasaye tele programs ge dhi maber. Wagoni erokamano kuom hoyo chunywa, wagoyoni erokamano kuom keto machiegni kaka osiepe. Ber momiyo wawacho ni nyaka